Papoteĩ jasy porundy 2023 Guarani ñe'ẽ Ñanembo'epyrã ko árape ha'e ñe'ẽpoty Techaukarã ahesa'ỹijo angapy rupi haihára remiandu Ahechakuaa ñe'ẽ porã ñe'ẽpotýpe Amyesakã ñe'ẽ ndojepurumeméiva ñe'ẽ

Ndekatupyreterei Bartóla mokõihamegua mba'épa ojekuaa pe karia'y roguáre. Mba'épa ojekuaa ra'e pe karia'y roguáre? Hesay. Posyry hesay.

Ehasami Cristian ehaimi ñande mba'épa oñandúva mitã kariápe.

Aiko. Ñamomorã. Ñamomorã. Nipo. Nipo. Ahayhu raka'e. Ahayhu raka'e. Chepy'a. Chepy'a. Jukaharã. Jukaharã. Nde rechávo reho. Nde rechávo reho. Ohua'ĩva'ekue. Ohua'ĩva'ekue. Chaga'u. Chaga'u. Vy'a'ỹ. Vy'a'ỹ. Ha mborayhu. Ha mborayhu. Che py'ápe. Che py'ápe. Ojaitypo. Ojaitypo. Heru'ũa. Heru'ũa. Nepore'ỹ. Nepore'ỹ.

Apyta. Chetyre'ỹ. Rehoha ára guive. Tuicháva ko mborayhu. Tesaýpe che ohovahéi. Ndakéi. Ha ndakaruvéi. Che kangy. Che resayju. Jaguáicha. Jaguáicha. Nga'u. Nga'u. Ikatu. Ikatu. Pytũmby porã vove. Pytũmby porã vove. Aguapy. Aguapy. Aguahu puku. Aguahu puku. Nepore'ỹ. Nepore'ỹ. Javeve. Javeve. Ha. Ha. Ndevyra morotĩ. Ndevyra morotĩ.

Japo vai asẽme kuña. Néi. Pohã pyhápe he'i ñande. Amoĩ mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ ñe'ẽpotýpe. Figura e. Pe ko ñe'ẽpotýpe mba'épa he'ise ñande. Peteĩháme he'i ñande. Tyre'ỹ. Mba'épa peñanemorãicha pe.

Jahecha. Ñembyasy va jesaja. Ñembyasy. Ñembyasy. Mokõiháme, oĩ piko hendive imborayhu he'i. Oĩ piko hendive la ichíka térã nahániri. Naiporivóri hendive. Naipóri hendive imborayhu. Jára ndaivaíma che papá. Mba'éichapa ha'e ohenói imborayhúpe? Mba'éichapa ha'e ohenói la ikichihápe?

Hesakã porã máquina peve pe ñanembiapo. Bueno. Hesakã porã. Ojape he'i ñande aheka ñe'ẽ potýpe ñe'ẽ porã porã ha ipyre figuras literales. Peteĩháme jaguereko. Mbojoguáva, mokõiháme jaguereko. Mbojojáva ha mbohapyhápe jaguereko mbotuicháva. Peikuaápa hína amba'e mba'épa he'ise térã pende resaraipáma. Hm? Ore resaraipáma mbohẽ. Ne. Pe nohẽ katu pende haiha entonces. Nohemi.

Ndejuru'eirete mokoiha nderesa mbokaja. Techapyrã. Ndejuru'eirete peteĩhamegua mokoiháme nderesa mbokaja.

Oĩmapa? Oĩma. Oĩma. Oĩma mba'e. Bueno. Ombojoja. Ombojoja. Ombojoja. Mokõi mba'e. ojojoguáva. Ha oipuru ñe'ẽ pehetãi. Ha oipuru ñe'ẽ pehetãi. Taporohasaiva hína. Hay porã mboyhero. Néi. Ha oipuru ñe'ẽ pe hetãi ĩicha jogua ha'ete térã ñaimo'ã. Techapyrã. Hesa hovy asy yvágaicha. Heta hovy asy yvágaicha. Ambue. Iporã ha'ete yvoty. Ha rire mbotuicháva. Kóva ojuhu ñambotuichaiterei'õ peteĩ mba'e. Oĩmapa? Sí, mbohára oĩma. Oĩvéntema. Ha jey katu ñande rembia porã mante. Oĩve ñanohẽta pe ñe'ẽpotýi.

Ambue mbojojáva, komparasión. Petopámapa térã nahániri. Épa ra'e peokompara, por ehémplo, pe haihára.